Hello, hello. Deep Park. We back.
are back. Back no, again. No eiser äh, short Winter Break. War war bëssi laang awer. Also den éischte war jo wéini war de leschten? War Mëtt Januar, Ufank Januar bëssi. Lauscht de Podcast. Ja, dat ass Wo am- mat schon mal mir silo ja, e eng Mount. knappe Mount, klappe Mount. Nee, bon, ich mein, war eng gut verdenkt Wanterpaus. Um Äh, mir mir se mir se bëssi gebraucht. Ähm, genau. Also, an an all Niveau.
Mir noch vill lo niewebäi. ja, genau. Also, das, das, das, das, das, gemacht haben. Meint net, dass mer lo näicht futéieren. Mir hunn genug Sachen niewebäi. Sorry, wann mer net alles so hoch hikréit. Mir mir woren noch fort zesummen. Genau. An dann Also, äh, divers aner Projeten, déi ronderëm lafen. Dat heescht, mir mir si erëm do. Mir sinn back, back at the podcast an ech mengen fir déi Leit déi sech elo emol wonneren wisou mer hei zwee Crémants Glieser hunn. Dat ass fir déi Leit déi natierlech de Video kucken, déi nëmme lauschteren déi gesinn dat natierlech net.
Mee et ass well hei iergend ee Gebuertsdag haut huet an et ass den Här Wichel. Jo den Här Wichel huet haut Gebuertsdag, kritt säin 32. Joer. oder yes. krut se schon an äh, ja engem freides den 13 ja, frei den 13 mit olli geburtstag dat ass an natürlich op dat treckmer op der jolly yes merci die denkt durch joer
dober an ah, ja und dafür wat die podcast auch bis sie mir lösche sie well trinken so war wie geso 32 Joer bleif nach e Joer dann hunn ech äh, Joer vum Christ Da kann ech och gekräizlech ginn. Dat heescht, äh, schon nach ee Joer voller war, voller Projeten. Dat ass gutt, dann gi mer lo dës Joer alles. Ech ginn alles äh, fir, fir, dass, fir, fir, fir dass och d'Raisonen do si fir mech dann irgendwo op ze, op ze hänken. Mee ja, wéi gesot, mir sinn zréck an äh, ja, ech mengen, mir kënnen jo iwwer wat Themen schwätzen.
Genau, dat nämlech bëssen wéi haut méi sportlechen, mhm. ähm, eng méi sportlech Episod. Wa mer nämlech op puer Punkten wäerten agoen, notamment äh, wat natierlech an der Welt geschitt ass a wann natierlech ee sportleche Event opgefall ass lo, wo natierlech de Sonnden den Super Bowl. De Super Bowl genau.
Den äh, Super Bowl äh, wéi ee wéi mech e Laien ech kennen näischt dovun an. Mhm. Dass äh, eng amerikanesch Sportart an Also das ist American Football, also Final vum American Football. Voilà. Das Just fir dass d'Leit dobausse wëssen, mhm. ech si komplett géint amerikanesch äh, Sportarten. Ech si also net géint se, géint, ich kenne, ich kenne go näischt, ja. ich kucke go näischt. Äh, Basket äh, gruschelech, äh, Baseball fir do dëmm ze falen äh, an American Football eben wees ech go näischt. War schon schon pur geguckt also wie gesagt, wo schon Stand wo hast da pur geguckt weil wie gesagt, muss wëssen final war de sonden Mee fir eis ass se tëschent. Just fir kloer ze maachen, Super Bowl ass d'Finall. D'Finall vum, jo, vun der, vun der. Vun der Saison. Vun der Saison, genau. Okay. Also, dat ass d'Finall vun der Saison. A wéi gesot, fir eis ass e bëssi schued, well, jo, et ass Sonndes, gëtt gepillt, gëtt gespillt. A leider fir eis ass da jo moies fréi, also méindes moies fréi. A ech meng, fir dat dann ze kucken, muss ee richteg motivéiert sinn oder e gudde Fan sinn, fir dat dann ze kucken. Mee jo, selwer hu ech net gekuckt. Ech weess nëmmen, datt, jo, datt d'Finall war tëschent Seattle Seahawks an New England Patriots. Okay.
An jo, Seattle Seahawks hu gewonnen, 29, 13. New England Patriots, vu wou kommen déi? Boah, keng Ahnung.
Dat ass schon wieder- Also si hätt, Bei Seattle Seattle kenn i Seahawks, ech gi mol dovun aus, datt se vu Seattle kommen. Ja. New England Patriots, mee dat seet mer eppes, do huet dach den, den Tom Brady huet dach laang do Ich meng, hie gespilt. war do, jo, genau.
Also ka gutt sinn, datt hien do war. An wéi gesot, jo, dat war d'Final. War New zu, England, das doch, das doch ronderem Boston, ne? New England.
Cool, oh, schätz mal, nee. gucken. Ja, an d'Final war äh, zu Santa Clara am The Levis Stadium. An ja, wo eng äh, wo d'Final an äh, Nëmme fir ze soen, wou déi 60. Finall, also war de 60. Super Bowl, an dofir heescht jo och de Super Bowl LX, also wéi 60. An am Totalen hunn plus minus, also kann jo ni genau wësse wéi vill, 125 Millioune Leit hunn dat gekuckt. live 125 Millionen Millionen Viewers also natürlich plus minus also kann jo nie genau sinn a wat awer net interessa- also an dass dat meescht gewa- äh, meescht gekuckt Event Sportsevent an Amerika also das auf eng Traditioun an, an Amerika oder an den USA an den USA okay an den USA an dass Voilà, well do gëtt et natierlech déi Statistiken. Ech weess net, ob s du schon déi Videoe gesinn hues. Déi fënns du heiansdo esou op, äh, wann s du esou op Reels gees op Insta esou, wou esou en, ähm, äh, Interviewer ronderëm geet an d'Leit freet, wat ass ähm, Ärer Meenung lo dat meescht gekuckten Sportsevent? An da seet nëmmer okay. de Super Bowl oder äh, FIFA World Cup. An da soen déi meescht, well natierlech freet en dat an den USA, Ah, den USA, ja, dann.
an da soen déi meescht natierlech Super Bowl.
Mhm.
So. Ah, ginn da vereenzelter, déi da soen, nee, ech mengen éischter Fussball, also FIFA World Cup, well äh, op der Welt méi Ja, gespillt gëtt natürlich, wéi das, American ja.
Football, well American Football gëtt jo prinzipiell nëmmen an den USA gespillt. An ähm, ech menge mir mussen net tro- laang ronderëm schwätzen, natierlech ass d' FIFA World Cup vill méi gekuckt wéi Ja, de natürlich, Super Bowl. also, das ist ja- Mir just eng Kéier fir das ist dee kein puer Debatt. Amerikaner, déi eis jo och nolauschtere, wëll du gleefs et net, mee wann s de eis Analyse kucks, 5,3 Prozent vun eiser Viewership kënnt aus Amerika. Yes. Dat heescht, just fir si, lo en klenge Message. Äh, du hues gesot, 125 Millioune Leit hunn de Villes, Super Bowl dëst also. Joer gekuckt. De selwechten Dag gouf an der Premier League, dat heescht an England, Mhm. e Match tësche Liverpool a Manchester City. Okay.
An deen hu Schätzungen no 700 Millioune Leit gekuckt. 700 Milliounen. 700 Milliounen. Dat ass en normalen Oh mein Gott.
League-Dag.
Ja, Keng das ist Final, normal, das ist kee ein normaler Goal, Match. näischt.
Dat ass en normale Boah, Match. e geile Match. Nee, Vun normale zwee Match. natierlech. Ja, ja, top Equipe. Also Liverpool eng historesch grouss Ekipp. Ja, ja. Man City lo natierlech mam, mam Asprong vun den, äh, vun den äh, United Arab Emirates, Mhm. vun enger Scheischen do och e grousse Club ginn. Mee voilà, dat ass en normalen Dag. Äh. Also do ass et ëm näischt gaang am Fong ausser ëm dräi Punkten. Ja. Hey, stimmt, an den hun sechs mal méi Lei gekuckt wéi de Super Bowl wat dat gréisst Event anscheinend op der Welt das no den Amerikaner. Den Amerikaner ja, genau. Ja, Nein, du weißt, das stimmt net also, nee. so, das, das was man so also Fußball also mi groß wie American Football The beautiful game gewënnt hands down kann de Super Bowl de Vierdeel die sie aber hunn ass Halftime Schwaber dat muss soen dat huet leider ich mein, Arsenal gegen City hatten hatten dat net mengesch Liverpool gegen City, ja, Liverpool gegen City an, ja, ähm, natürlich gëtt dat net da gëtt doch net am, am, am FIFA World Cup da gëtt doch net an Champions League final Halftime Shows an schwngen das am Fong dat ganz fir war überhaupt de Super Bowl so gehypt gëtt mhm. mans mol wat ech matkréien ähm, Well die meesch kucken dir fir fir dat Anfang och. Ech hun de Match net gekuckt Ech och net, awer also- Time schon gekuckt Ja hunn ech och. Also, Dat heescht äh, an die gëtt et jo schon Joer lang mhm. ähm, ich wees net op et dat schon 60 gouf ich wees net op déi schon ëmmer seit du Super Bowl gëtt op Dat se wees schon net, machen ich wees nee.
bemol wo, wo et mega Mhm. in erschwngen die gréisst die nach matkrut wo Michael Jackson so Ja, Michael Prince wo iwwer Jackson. driwe groß a seitdem ass dat jo wirklich groß opgespielt ginn an d'Halftime Show ass jo am Fong och fir so fir so en Artist so also eppes wéi den Olymp ne also dat ass jo Ja, dat ass, äh, mega Publicity Well si ginn net bezuelt, dat muss een och wëssen. Also déi Performer ginn net bezuelt, mee bon, musse se jo net. Also déi Publicity déi se do hunn, voilà ech mengen, mengen domadder dat geet méi wéi genuch duer. esou Pub domadder an dat ass einfach esou e Ritterschlag wann s de Mhm. do kanns optrieden an äh, ech weess nach äh, d'lescht Joer wor et nach de Kendrick Ja, Lamar deen genau, opgetruede lescht Joer wor war deen och hien.
e mega Concert gemaach huet Et war mega flott, also Hymns awer o richteg flott. An, an eben dëst Joer grouss Kontrovers. Ja, well wie wor et dës Joer? De Bad Bunny. De Bad Bunny, genau. De Bad Bunny gouf annoncéiert virun 4 oder 5 Méint. Mhm.
A säitdeem ass ebe grouss Kontrovers. Ähm, Wisou, dat ass d'Fro. Firwat en do,
firwat en engagéiert ginn ass. Okay.
Well en eben och, äh, wat den Hond hei, dee mécht scheinbar e Mikrofon. Well, ähm, well en eben d'Gesellschaft, déi souwisou schon an, an den USA gespléckt ass, nach méi spléckt. Well de Bad Bunny kënnt vu Puerto Rico. Okay. Puerto Rico ass am Fong en, en, äh, en Territoire vun den USA, en Overseas Territory. D'Tisch gehéiert zu hinnen, mhm. äh, mir awer so e bëssi natierlech so e bëssi apart, wëll äh, vum Heritage hier gëtt do Spuenesch geschwat, net Amerikanesch.
Amerika Also Englisch. Englisch.
Pardon. Ja, am Fong ass amerikanesch, weil den die englische Spruch komplett zerstört. Ähm, äh, mit Leute, die eben zu Puerto Rico geboren gehen, kriegen noch äh, die Citizenship von den USA. Okay.
Äh, gehen zwar verschiedene Rechte, die sie, die sie nicht gerade haben, Mhm. wie, wie die anderen, von, die um Territoire, also von den USA geboren sind, mehr relativ klar, also der Passport Gehört Russe. dazu- Gehört dazu, ja. An ähm, do natierlech lo vun de Republikaner vun allem déi déi gut um Culture War sinn, Dir soten natierlech dat géif sech net maache wëll de Bad Bunny eben Spuenesch géing schwätzen a senge Lidder also a senge Ja, Spuenesch. also seng An Spuenesch. si géingen dat dann net verstoen. Notamment de President natierlech, den Trump, en huet Trump, op ja. sengen äh, soziale Medien, déi hie jo och huet, den Truth Social, huet en en äh, sollech e Message publizéiert, Genre an den nächsten 30 Sekunden wo den, äh, wo den Bad Bunny op d'Bühn gegangen ass. Wo du gesungen huet, mengen ech.
Also, An hat mal net ugefangen wahrscheinlich.
Dat heescht, de, de Message wo schon pré geschrieben, de wo préfiguréiert, wo préméditéiert, die ganz Affär. An huet einfach gemacht, dass de Bad Bunny e riese Loser wär. Mhm.
An äh, dass se den op Schwedisch ging sangen, a kee ging verstoen, wat de singt. Just eng Saach nach, iers ech dech lo hei äh, schwätze loossen. Muss ee wessen, dass an

wosst jo vun Ufank un, wien de Bad Bunny ass, a wat fir enger Sprooch hie sengt a wéi seng Show ass. Also dofir fannen ech dat ridicule ze soen, hei, hie ka jo déi Sprooch schwätzen, déi hie wëll. Also da sinn hien engagéiert, hien ass e Spuener, also hie schwätzt, hie sengt op Spuenesch a that's it. Also et ass elo net, souguer wann net dovunner wär, also souguer wann e vun Europa wär oder iergendeppes an hätt op Franséisch gesongen, ech meng, wann s de een engagéiers, du weess jo, wat fir eng Sprooch e sengt. An dat ass einfach d'Conclusioun. Also, do domm ze schwätzen a soen, Hei lauschtert, mir hunn näischt verstanen. An nach, wann s de näischt verstanen hues, da huel e Buch an da léiers de Spuenesch an da, dann verstees de et. Mee dat ass jo genau dat, wat Dir gesot hutt.
An du sot jo, et si esou vill Leit, déi do Spuenesch schwätzen. Also, et deet mer leed ze soen, dat ass eng domm Excuse. Also, dat ass schued. Natierlech, natierlech ass dat eng domm Excuse. Mä ech wollt einfach emol eng Kéier. Nee, nee, dat ass. Mee de Problem ass, wann een eisen europäesche Bléck dorobber gehäit, ass et jo souwisou Blödsinn vu vir, vu viran. Ähm, ech gedenken noch nie, dass sie jemals hätten einen französisch, äh, französischen Artist invitéieren, fir do ze sinn. Nee, Dat wär- natierlech dat net. wär Ich verrückt.
hun schon Beispieler geholl. Ja, ja, mir dat, dat wär, ich ging so krass feiern. Ich auch. äh, mir dat nur mal nebenbei. Äh, ich denke, Bad Bunny wo vor paar Moment auch am SNL, wo noch gesagt huet, ja, wann der kein Spanisch versteht oder versteht nicht, was Mhm. ich an meinen Texten so, huet er lo nach 4 Monate Zeit, für zu lehren, Nee, das dann. um weil es geht. Dat rich äh, Ech gesinn och net de Problem fir mech mis souwisou an den USA jiddwereen Minimum Spuenesch schwätzen ja, als éischt äh, Friemsprooch. Dass du du nëmmen Englesch schwätz. Ja mé dat ass ass äh, fir mech souwisou och ridikül. A ah, sorry ähm, déi déi hir gewielt hunn, ass eben den schwng de Chef vun der vun der NFL selver mhm, aber och den Jay-Z den Trechtter do hoch huet ah, okay. guck, ja, dat fir so kann och do decidéieren. A si wieelen ebe Leiit déi et verdéngt hunn do opzetrieden. Genau. Normalerweis dat sinn entweder de hottest Artist lo Mhm. grad am Moment an dat ass de Bad Bunny ouni Zweifel Deen well ass, den ja. klappt souguer Taylor Swift an de Mhm. Streams vu Spotify. An hie kënnt och lo vun vun de Grammys wou e komplett Ja. ofgerappt huet Huet an och och gewonnen. Album of the Year gewonnen. Genau. Éischten Also, Album dee komplett an enger Friemsprooch ass. Ja. Ähm, wat also beweist, dass- Friemsprooch zu Englesch. Wat och beweist, dass e verdéngt huet, do ze sangen. Also, Natierlech huet hie seng Plaz méi wéi verdéngt, mhm. do ze stoen. An dann ass och egal, ob du Englesch oder Spënnesch singst. Et geet jo ëm äh, ähm, ähm, ähm, ähm, de Rhythmus mm. an hin am Fong eng eng Erfollegsgeschicht ne ja, noch vu Verhältnis äh, vun äh, normale Verhältnisse oder schwache Verhältnisse mm. net drop geschafft kontinuierlech also An ass elo dee gréissten Artist op der Welt. Nee, dofir soen ech mer, also dat ass, bon fir mech ass dat mol keng Diskussioun ehrlech gesot. Dat ass fir mech eppes, rëm Leit déi mengen si missten eppes Dommes soen an dann soen se esou Saachen. Et ass Culture War.
Ja et ass dat, wat e bëssi schued ass, mee jo dat ass richteg. Net méi net manner, et geet einfach rëm drëms vun normale Problemer déi méi ekonomesch sinn ofzelenken an op Blödsinn hinzeweisen. Méi ass et net. Mee bon à part dat, wéi hues du d'Show fonnt awer? mega geil fand ja, cool aber also richtig gut gemacht also wie gesagt et äh, ass, et ass, dat will ich auch heraus hun et ass wahrscheinlich Apps wat besser ausgeseit op der Tele ja also wann am Stadion was will nee, noch Videoen aus dem Stadion gesinn ja, ja. alle Schall. nee da da an ein Video gesinn ich mein da war vom Candy Glamar last Joer mhm. wo sie dann eben gewiesen hun wird ausgeseit was am Stadion war aber am Tele ass is mat den Dekor so weiter Am Stadion gesehst du gar nicht davon. Das ist nur auf der ja. Tele, wo es so geil ausgesehen hat. Ich an, meine, äh, äh, die Experience, die du hast, mm, wenn du am Stadion bist, ist nicht mehr geil, wenn du so einen typischen Konzert hast. Mm. Weil er einfach immer manner gëtt schenngen die letzte Runde hast du gesehen, dass immer mehr Choreografie, das da das immer mehr Pandering Richtung mm. en internationale Marché. An da kriss de be méi de mat so Kameraféierung an dat do wor jo duerchstudéiert. Also dat wor Millimeter also eng top Show.
Nee war mega cool. Also duerchstudéiert natierlech äh, en Dekorbild also Dekor wor mega. Nee, nee, war mega. Gefillt, also, war mega witzig, well ech hu gekuckt war e kleng Video so vun, ich mein, du gesäis so zwëschent wann also Hauptsache gepafft gëtt, da lafen ja. ja all die Leute dran, für alles präparieren. Ja. Und das sieht einfach so geil aus, wenn du siehst, von alle Seiten kommen so Donne Leute dran, mhm. raus, ran, raus, alles präparieren. Und dann gewann, ich meine, eine Minute oder zwei Minuten war alles prett. Ja, geht so schnell, war, also das. Nee, das war verrückt. Aber wie gesagt, ja, Show war mega cool. Schon also, mega cool. Lieder natürlich, ich kenne seine Lieder.

an da hat jo mega vill Staren da jo Jessica Alba déi do war Pedro Pascal ja. Pedro Pascal die stung einfach am Haus ja. genau so gemacht die stung so du, ja. mega witzig also das ist auch mega cool vermisst das einfach an die Leute matwurscht wird an ein Highlight war auch war ein griech Hochzeit du ja zu eng offiziell Hochzeit äh, stattfund War mega Offiziell, random am also, Fong. Also, Ma, mir dat gehéiert och zu dem Message den e jo e bëssi Mhm, mm, overall genau. genau. bruecht huet ähm, och do Virgeschicht hin ass en äh, natürlich e grosse Kritik vum, vum, vum Trump senger Politik mm. mhm. huet och ähm, eis äh, d'Agence Eis ëmmer erëm kritiséiert, Ja. notamment och op de Grammye, wou en Wieso dat tut dann gesot huet. Ice out?
Well er Eis out, äh, Schengen, jiddweree krut mat, natierlech Eis, äh, d'Agence, déi äh, fir d'Immigratioun zoustänneg ass, also illegal Leit aus Amerika erëm Mhm. ze deportéieren, déi komplett äh, mat onéideger Force lo virgaange sinn, zumools zu Minneapolis.

wat jo am Fong guer net de Fall wor, nee, war se wor komplett normal an en huet eben de Message ginn vu Unity, mm. net vun Division. Dat hiecht net jo gesot hei all Länner vun den Amerika also, all gesongen ne also, hin ze net ze puer net der puer vergiers ah, ja? du gët eng Kart vu ah, okay. wat net gesot met si blöd sinn dat du ja, äh, Fran äh, also, French Gian also wit ja. blöd sinn. Me es huet eben alles also, ja, ja, Gott bless an all everybody do, an, äh, Unity alt Fan mir dat och net gut wëll äh, soten och Di Rätsel ja, nee, ja, hei ass ëmmer oh, Ja, USA bon, dat ass, an do ähm, gehéiert nëmmen neise Fan dee blöd sinn nee säi Message wor kloer mir kommen zesummen mir Ja. si méi staark wa mat zesummen halen an ass love dat war och Message dofir war Hochzeit jo do also Hochzäit do the only thing stronger than hate is love dat Mhm. wor e grouse Message deen och hanne gemaach gouf äh, Strength in Unity dat wor am Fong den ganze Ja, Message den dofir Message. verstinn ech net fir wat

Du, dee sou mega gutt Spuenesch kann, ech Gell? mengen, wann s de scho kucke gees, Nee, wéi dat- gäil wär et a Spuenie kucken ze Nee, dat goen, do ass wou wahr. natierlech déi meescht Leit dann direkt och kënnen Nee, dat wär natierlech mega. matsangen.
Mee a wéi gesot, also dat war de Super Bowl an äh, wéi ëmmer muss een a eppes soen mam Super Bowl, sinn déi Ads, well muss ee wëssen, déi Publicitéiten, déi si do maachen, Ja. Dat ass jo och eng grouss Traditioun. Also dat ass jo ëmmer dann, an déi gesäit Dir schonn déck oft scho virdrun och. Dat ass jo net, datt se eréischt do gewise ginn, deen Dag, wou se, wou de Super Bowl ass, mee Dir gesäit schonn déck oft e puer Deeg virdru schonn Publicities, déi se wäerten do weisen. Dat heescht, wann s du vun Ads a Publicity schwätz, dat sinn d'Reklammen, déi op der D'Reklammen, déi Tëlee lafe während dem, während de während de, Super Bowl ass. genau. Okay. An du gesäis, et kommen der mega vill. Also Doritos, also Saachen, déi komme jo ëmmer erëm. Mee dat muss ee vläicht och eng Kéier erklären, ech, also fir datt ech dat verstinn a vläicht och Leit dobaussen. Et ass net wéi am Fussball, datt keng Reklamme komme bis zur Paus. Et Eben, du- lafe Reklammen nonstop. Genau, dat ass am Fong, soubal esou en eng Paus ass oder ee getackelt gouf a sou weider, maachen se eng eng Werbung vun 10 Sekunde, 15 Sekunde so okay. das immer das nonstop Werbung also an ich mengen okay. verbrengs méi Zeit Werbung zu gucken wie den Match selber wisst du aber das ja was sie fragt wo ob we oder net wie wie mengst du wie da ja wo äh, Spot vun 30 Sekunden also wie viel miss Lei bezuelen also die also eng Firma, Firma wie viel eng Firma bezielt für 30 Sekunden, Sekunden gewesen zu gehen Boah, wahrscheinlich muss an die Millionen sind mir äh, wo kommen so zu Millionen 2 Milliounen?
Ja. Nee, 10 Milliounen. 10 Milliounen? Fir 3 Sekonde Spot.
Wow.
An ze wie fréck dat ass. Mee och einfach nëmmen ze soen, awer wéi krass dat ass, datt Leit dat bezuele well dat einfach eng gëtt esou vill gekuckt, datt dat Anfang du gëss déi Suen aus fir well du weess dat mécht Sënn weess de dat ass an dat ass fréck datt. Et kucken 125 Millioune Leit. A fir vill ass dat jo vill scho mega gutt also. Da gëss de 10 Milliounen aus fir 3 Sekonnen. An dat beweist jo och, dat sinn. Da muss de fucking Ëmsaz herno maachen. Mä dat ass jo, nee, mä dat ass jo dat ass. Meeschtens déi Leit, déi et maachen, sinn och déi, déi gudden Ëmsaz maachen. Dat ass jo och ze weisen, hei mir hunn, mir si gutt, mir si eng gutt Firma, mir kënnen dat ausginn. Dat ass jo dat, weess de, e bëssi de Spillhandrun, dass een net. A gëtt och gesot, wéi vill am Ganze erakomm ass duerch Reklamme? Oh nee, dat weess ech net. Also, Weess de dann, wat fir eng Reklamme lafen? Ass et nach ëmmer Béier, äh, Äh, ich mein, Viagra dës Joer war an, vill äh, AI. Herzpëllen? Ah. Dat war typesch fir Amerika. Nee, ich mein, das war viel AI, so Sachen, weißt du, so Ads, also weiter. An, äh, Vill AI. ja.
Okay. Und ich hatte sogar eng Werbung gesehen, ich weiß nicht, ob das Super Bowl war oder einfach so ein Dingens war. Weißt du, noch die Geschichte mit ähm, Coldplay,
Ah, Ja. mam äh, Trumbo. Ah, ich mein, kann Dingens, sein, dass ja, vielleicht ja.
Pepsi war oder so etwas, so dat da gemacht hat, weißt du, wo dann Pepsi vielleicht sich umarmen und sich verstoppen und so weiter. Okay, okay. Und äh, dafür, also, boah, die Leute gehen immer mehr kreativ. Mehr, ja, das ja, war das war auch dann, fucking witzig. Äh, okay. ja, das war dann, äh, ja. Ja, das war dann der Super Bowl. Mir gouf net nach eng mega wit Statistik iwwer Toiletten äh, die geflascht gi Ja, genau, ah, ja, doch, das auch noch. Das war auch mega witzig. Äh, muss ich wissen, Ich weiß nicht, ob es Ah, dat war zu New York awer, wou se dat gemooss hunn. Also wat si gemaach hunn zu New York ass, si hu erausfonnt, datt während de 15 Minutten, wou d'Halftime-Show wor, Ja. ass bal keng Sau op d'Toilette gaangen. An dono, no der Halftime-Show, hu se einfach en Surplus gehat vu Leit, déi einfach äh, Just Do gedréckt hunn. Mhm. An dat ass verréckt, well si hu gesot, an innerhalb vun déi fo- next fof- déi 15 next Minutten no der Show sinn der, wou hunn ech dat? Ech hat dat nämlech opgeschriwwen, hunn der

der geilste Event ass vun dem ganzen äh, vun dem ganze Super Bowl an ass jiddwereen do geglutt vun der Tëlee ass fir dat ze kucken an ass duerno einfach all Mënsch. An ah, dofir hunn se dat och de Superflash genannt, wees de Super Bowl Superflash, ja, Superflash okay. dofir hunn se dat als äh, Wuertspiel gemaach. Ja, dat war auch funny also Nein, an der zu New York City also die Statistik also ah, ja, wie gesagt, Witsch also nee, bon. Dofir och ze soen, wéi gäil déi Show war, déi Halftime Show, wann esou vill Leit net op d'Toilette ginn waren, 15 Minutten. Muss jo gutt gewiescht sinn. Trump, et wor besser wéi wéi s de mengs. Ok, gutt, dat dann zum Super Bowl. An Deepak, ier mer elo, ier mer elo weider sportlech ginn op Elitesport, Komme mer villäicht zu eisem Sport, well mir wore jo och fort. Bon, mir sinn och eelte Sportler, wann ech géif eis net ënnermeinen hei. Jo, fänkt net schonn un Superlativen hei unzehuelen, ier mer weiderginn. Mir woren nämlech, an dat jo och d'Raison fir wat mer elo eng, eng, eng, zwou Wochen net, net hei woren a keng nei Episod gemaach hunn, mee mir woren am Wantersport zesummen. Déi éischt Kéier aus eisem Liewen, wou mir zesummen am Wantersport woren. Fir mech wor et déi éischt Kéier säit zéng Joer erëm zréck op Ski. A mir woren och déi éischt Kéier a mengem Liewen a Frankräich. Ja, an de franséischen Alpen. Du hues e bëssi méi Erfarung domadder. Ech war scho e puer Mol dohinner, ja. A mir woren zu Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, ja. Fir op d'Statioun Les Arcs. Les Arcs an La Plagne, also déi zwee. Déi zwee, ja, dat ass also Paradis Ski.
Genau, esou heescht et.
Oder wéi ech et nennen, Paradis Ski. Paradis Ski.
Klenge polnesche Numm, top. Äh, fir mech also eng eng gutt Erfahrung nee, fir mech cool, well ech schon ähm, schon gesot oh, pass op franséisch Alpen Lifter ginn net äh, sinn net gut couvréiert äh, Piste sinn net an engem nikellen Etat wie se vläicht an Éisträich mm. an der mhm. Schweiz sinn. Mee ich muss so en Piste wor mega, mega, mega also, gut. Ähm, d'Lifter, j'avoue, se- déi immanst hat de Couverture, méi Ja, se déi sinn awer mannst, alle ja. gutt egaang.
Nee, is all guer gaangen, also.
sinn alle gutt egaang.
An äh, fir mech war dat eng cool Experienz, och eng Kéier a Frankräich ze fueren. Nee, nee, also war eng top Vakanz, ne? Also wéi gesot, eng Woch, well mir eng Woch so. Mir hate keng Chance mam Wieder. Nee, mir haten keng Global Chance. net. Also wann se Moyenne géif huelen, si mer ënnert der Moyenne, certes, mee waren a puer flott Leeschtung. Also also net Also- sou, datt mer all Dag schlecht Wieder haten, dat stëmmt jo och net. Nee, mir haten net all Dag schlecht Wieder, mir hate seele Sonn. Jo, also A ma wéi wann, gesot, nëmme vun deene kuerz.
sechs, Dee- nee, vun deene siwen Deeg, wou mer Schi gefu, nee, sechs Deeg, wou mer Schi gefuer, jo, sechs Deeg hate mer, meng ech awer, ma mir si vum Samsde bis

Maxima nee. Maximiséierung. nee, awer mega cool, also wie gesot eng flott Skivakanz. An wie gesot déi Art, déi si ganz schnell ëmgaangen. An äh, wie gesot mis awer och all Dag Ski gefuer muss och sinn. War net een Dag, wo mer gesot hunn, nee, haut ma mer näischt. Mir sinn all Dag Ski gefuer. Mir och bezuelt dofir. Mir och bezuelt dofir. An äh, nee, war mega cool, also wie gesot. Äh, War flott an muss een och soen mir haten e bëssi de Virdeel mir sinn och net an der Schoulvakanz gaangen dat heescht waren och net esou vill Leit do well hanzdo ech mengen an der Skivakanz wanns de da gees wann schonn an der Vakanz ass also Schoulvakanz da kann och e bëssi méi komplizéiert ginn. Mir hate Chance also wéi gesot waren net esou vill Leit do bon natierlech si mer och Leit do déi Ski fueren mee jo ech mengen war cool awer also eng flotten Domaine wéi gesot. Fir mech ass et fir mech ass et wierklech interessant ze kucken well ech si jo elo schonn an der Schwäiz gefuer an Éisträich mhm. an eben Lora Frankreich an ähm, Unterschiedschen den drei gesinn no also, ja, das, also op denen wo mir lo wo muss noch vielleicht so dass les auch relativ groß Domain ass riesig äh, an das relativ gut entretenu mhm. nee, nee, heißt, das, äh, ich weiß net wie klenge Stationen ass kann schon net so gemacht. Mais, ähm, Wou si bis elo nëmmen dee, déi Statioun gemaach? Ech mengen schon. Ah nee, an ech hun Les Deux Alpes gemaach. Äh, jo dach, Les Deux Alpes heescht Dat dat. gëtt et, jo, dat gëtt Ja, et, an Les do Deux war ech Alpes, och. okay.
Mee do war d'Selwecht och ganz grouss an och mega gutt, also wéi gesot. Äh, Jo, also wéi, also ech hunn et wierklech gutt fonnt, also. An wéi gesot, mir haten och e puer flott Chaleten do, weess de, fir dunn en Après-Ski ze maachen, war jo och do, weess de. An jo, wéi gesot, déi éischt Folie Douce, Bei, bei Les Arcs, also die alleréischte ja. war do. Äh, Folie Douce, natürlich de ganz großen also Af, äh, Après-Ski a ja.
Frankreich, die dann all de große Stationen lo eng Montagne praktisch.
Die aller alleréischt war do.
Ja, an do hu mir keen Après-Ski gemacht, mir hatten eng Soirée do. Mir hatten eng flott Soirée do. So. Ja, also wie gesagt, ja, weil sonst, ob ich so wissen, weil mir net do keng Après-Ski gemacht, weil mir op der anerer Säit wor, also mir misse mer dann ganz zréck Schifueren an de leschte Lift war mensch géint 5 an dann mhm. war meeschtens mësse kind après bis 5 mensch dat ass jo dann och dat dofir mal gesot hei komm mal ja. eng Soirée do wie après mhm. aber mega flott mis dann fir du jesse gangen rem gut gies

Ich weiß nicht wieso, mir schon sind gespürt. mir woren mir woren mir woren war muge do die pack Ja. mir hatte paar Dat- kuschen dat- mir dat hatte ass et, ja, hatte schon. paar kuschen und dat war gut äh, nee die war wirklich cool du bas natürlich auch mat mat der kabin also du Dat hast ja war mega mam- cool mam auch. sessel lift Rob. wirst du miss rob fuhren well die die den den folidus ass net ënnen am durf Ja, also das- ënnen am durf muss ich bloß denken dat ass op 1800 meter heischt Mhm. me also ass dann nach ein keier paar 100 meter mi heich Dat heescht äh, fir do hinner ze kommen muss man Tike muss ënnen hinnergo bei de bei de Skilift ja, gehst man dat Flickler op. ass eng Gondel dat heescht Eng dat eng äh, dat en E mat deems Mhm. du äh, mat deems du opfiers Nee, war cool, du aber. fiers du mat erop an dann hues du schon eben Bühnebild natürlich mega Luuchten voll Ja, mega Duos cool. do Aber mir können stoen eng Foto weisen also mir Foto kann gemacht eng Foto hei ansetzen das Ah, gëtt kee ganz- Problem Also déi de Kontrast einfach zwësche Bierg, Duerf ënnen an dann déi déi moof Luucht, de Folie douce Party wou. Déi wor et moof.
Dat wor moof, ech kann der dat nach soen, dat wor moof. Wor wierklech cool, also et wor wierklech cool, Soirée.

An wie, wann, wann wir lo en Keer zréckkucken, ganz schnell just dir mal immer weitergehen. Wéi, well mir sinn ja nach nie Ski fuere gaang. Mhm. An du wosst jo och net mein Niveau, ech hunn dein Niveau net kannt. Ech wosst, dass du schon e puer Joer fiers. Du wosst, dass ech 10 Joer lang net gefuer sinn. Wie- wa- Wat hast du gemengt, äh, wär eisen Niveauen? Wat hast du da vu mir erwart?

Du spéit ugefaangen.
Ja, ech hu mega spéit ugefaangen.
A wéi gesot, wann dass du méi spéit ze léiers, dass du méi schwéier et ass fir de Courage dann ze hunn an dann eben och déi propper Technik do ze léieren. Mhm. An ech war awer nach frou, mir hunn awer vill, war nach flott awer wéi zum Schluss. Mir hunn e puer Schlagzeilen gemaach, vill Hors-piste gemaach. Also ech, An, ech erënnere äh, mech just un ee Moment an dat wor äh, deen, war dat den zweetläschen Dag vu dem äh, A der Frendin dem Florence säin äh, Monni do äh, Ja, ja, genau, komm hie war ass. do, ja.
de Vincent äh, muss e bedenken wann e seet säi Monni dat ass een dee so an déi 60 Joer huet Ja, ja, also an äh, dee koum typesch wéi ee sech e Fransous virstellt deen Mëtt 60 ass äh, an engem Fluo-Dress dee kanns de kengem erklären Schier déi praktesch aus Holz woren ouni Casque natierlech an da kënnt Ja, e dat war- gefuer

Also ich sinn da mat dir bësse gefuer, bis dann ee Moment, wou mer gesot hunn, hei, Mir ginn op den héchste Punkt vun der Statioun. L'Aiguille Rouge heescht dat. Voilà.
An dann vun do geet et am Fong nëmme schwaarz erof. Ginn. Dat ass eng rout, mee déi Ja. wor gespaart. Ja, déi, déi, ja, dat war déi, wou ech. Déi wor gespaart. Dat heescht, mir wossten, et geet nëmme schwaarz erof. Bon, ech, ech sot, dat ass okay, weess de, da fueren Ja, ech well eng du es- Kéier. ja.
An ech wosst, dass du dann éischter ënne géings bleiwen. An du wor ech dann mam, mam Aline Chauffier, dat heescht, mir Mhm. woren do zu zwee. an ech hun gewaart, Hun op déi aner gewaart ja. an ech erzielen lech just aus menger Perspektiv lo wéi dat wor. Dat heescht mir waarden do uewen an äh, du kréie mer e Message, hei mir e bëssi Retard, mir e bëssi Mhm. Retard. Sot ech okay, kee Problem. An de Problem wann s de beim Aiguille Rouge op dem héchste Punkt, also d'Vue ass Das- sensationell, ja, das ist wirklich top. Richtig schéin. An du gesäis virun allem den äh, Mont Blanc, dee jo Mhm. ich weiß nicht ob wie viel Kilometer kann man ja, so 80 Kilometer du gehst perfekt du gehst perfekt also ein Mädchen wie von dem kriegst du praktisch nicht ähm, ich guckst du schon das, das Bühnebild oder Panorama mhm. genossen vom mega an soll ich zu Marlene okay soll man schon soll man schon ein bisschen hoch weil die anderen kommen einfach nicht bei da muss ich wissen wann ihn du fortfährt von der Station das ist so Punkt. gay das ist so gay also, also. 100 Meter déi wierklech. Also ich kann och eng Foto weisen, mee dat ass. Nee, op der Foto erkenns ja. de net, wéi ja. krass deen Depart ass. Ech wéi vill Prozent dat ass, mee dat locker. Also 25 äh, Prozent. Nee, nee, nee, das, äh, nee, das viel méi also 5 84 oder so. So viel das ja. e Schëld wat du seet. Ah, okay, dat hängt grad vum, vum ah, wieviel okay. schon drwer gefuer sinn, dat na méi glat gëtt, méi dat zwischen 45 a 50. Okay. De, also schmenge dat den nach Pano vun 84 Prozent. Los geet. an, äh, an da stehen wir do an äh, das een am anderen will du fährt auch nëmmen een am anderen Ja, du fährt das- net all Mënsch Mhm. wie wie sech dat du firstellt dass all Mënsch du die Pi einfach hoch fährt nee du wartst bis e gewëssen en irgendwo op engem Punkt ass an da Dann fährst du fährst du, überhaupt ja. no fir dass du net so viel Leute schon direkt Mhm. die Männeren äh, iwwer iwwer Skier fuhren an das een normaler gefuhr an das een normaler huet sich wirklich, wirklich geluecht haben Dee normal an ech war einfach so oh mein Gott Den hält Dann hun mer bis analyséiert Dann so ech okay wann ech schon net mega domm sinn an ech fuere lo es leide lo einfach hei de Wee rof well en woch mega veräist muss Ja, een och soen. mega veräist, Et war- also.
du war ge- gute Schnee Wéi deen gesot, do war den läit. zweet leschten Dag an war do scho wou et rich kal ginn ass och an Ja. war rich rich Dat äiseg. heescht du hues misse kucke wou fiers de Mhm. dann do okay do kann ech eng lénks Kéier huelen an dann driffs de do ass e bësse méi Mhm. Schnéi voilà An sinn ech dann irgendwie mat Ach und Krach erofkomm, d'Ail des Nord, do war nach eng Fra, déi bei eis stung, déi eis nogekuckt hat, déi huet e Demi-tour gemaach, déi ass da mat der Gondel erofgefuer. Ah, okay. Ja, déi ass rëm direkt mam Express erof. Déi sot, Nee, nee, dat elo maachen ech net. So, Fuck that mega. shit. Voilà. Bah, da si mir weidergefuer äh, op, op, der, eben op der Schwaarzer, déi wierklech, déi, déi net einfach ze fueren, Mhm. lass mir se soen. An äh, so, duch hat die Maner, äh, komm, erwaart lo hei, weißt du, du wor grad Sonn. Ja, ja, An so, duch komm, erwaart lo hei, weißt du, du bist an d'Sonn gelöscht. an so so okay äh, am hätten ass nach ofgemaach okay um äh, zwou treffen wir eis an ir engem ganz Restaurant innen. du ënnen so duch schlimmste Fall wis du waren op de Vincent nach mam Flo mam äh, Nigel die kommen Mhm. dann an dann treffen man den Deepak du ënnen am Restaurant an et dauert an et dauert an et dauert an an da kommt einfach net an ich war so wo, wie wie kann dat sinn dat sinn awer drei die fuere Ja, können dat ass- wie kann dat sinn dass die so laang brauchen a bemol Gesin ech dann eben d'Tenue vum vum Nigel hun ech erkannt, ech hun d'Flo erkannt an ech gesin esou Fluor Gar iergendwou ganz uewen. Ech esou ok dat ass hien dann, ass dee esou lues weess de, dat war déi éischt Kéier wou ech deen och gesin, ech hat deen nach guer net gesin an dee kënnt da rof a beemol gesin ech een am Mode Pizza oder ech wess néisch dee ganze Büro fueren, dat wars du. Dat heesch du bass mat hinne rop gaang

Mee fir hien, ech meng an der Vergaangenheet war et vläicht eng rout, weess de, fir hien ass dat elo dann. Fréier hat et wahrscheinlech blo a rout aféiert, dat wor et. Dofir soen ech jo, an hie sot, hei komm einfach mat a ech komm mat, ech war mat an alles. An zum Schluss sot ech, ok, an hie huet mer mega gutt erkläert, weess du, einfach hei wann s gesäis do ass e bëssi méi Schnéi, brems einfach do an da mëss de sou däin Ässen einfach. An huet mega gutt geklappt, weess de, an dann ass awer an d'Deck gutt gaangen an do sot ech, ok, no risk no fun, hunn ech probéiert. an zack do war ech also äh, also ich froh dass ich gemacht zum Schluss weil war eng cool Piste aber zum Schluss also nee, das, eng mega cool Piste also du gehst du ganz hoch also von spezifik Kilometer das war ich mein, du hast äh, also 2000 Meter Hechten Unterschied zwischen dem Punkt wo man oben waren und dem Rest wo man gegessen haben ah ja dafür also einfach krass ja. nee das war mega cool aber wie gesagt ja also ich bin stolz von meiner Leistung muss ich sagen also nee also ich auch ich äh, ich wo

Jo, du soos du soos de lächen nach vu och am vu geschéine nach ja, sche wieder an ech nach du se zu mir moes ah, ich fuhre vu ja, ja, äh, fuhre vu neng oder um zeng ja, voilà. do ich bis, bis, max. bis zwo grand max an dann halen job Schon, du bas bis 5 gefu ja, ja, so gefu den da die lacht die lacht ja, ja, einfach nee, gemacht nee. Och ëmmer am Schass Schass neich. nee, ich konnte nicht. Awer mo keng Kéier Nee, nee, nee, fuck, fuck, fuck, fuck that shit. Ech war op hier gefuer. An hat ech so ënne gewaart fir fir eben ze waarden. Hunn ech déi ganz Pist opkucke wëll. Dat war eng Pist, wou ze wäit kon Ja, ja, ja, kannst- opkucken. An ech gesinn einfach egal den an der Mëtt vun der Pist fiert. Ey, dat war mat ugezunner Hand war bremst so midd. an all Mënsch ronderëm dech Ja, ja, ja. ja. guckt fir dech ze evitéieren einfach so no fucks Nee, given. nee, ist mir egal wat.
Also die können besser wie ich fuhren. Also, ich war so mit den Nerven, also ich komm. Ja, das gut also so war cool so drauf äh, so ah, mein Highlight war aber ich parapont gemacht ah, das parapont gemacht ja. mein, weil, weil Geburtstag Kado an ah, die Leute wissen parapont das, das einfach, Foto, ja.
Foto, ja, ja. Cool Foto.
Und das einfach das Matschia dann an den Fallschirm dann eben während 40 Minuten einfach durch Duerch d'Loft Tisch, du flitzen. fiers um Bierg fort Ja, an dann zack.
an dann Geht der Schand. Parachute op. Büm.
An dann, äh, an ich muss soen, ich hat Angst. Da muss ich da soen. also, an, und net dat, dass ich geif roffallen, min méi, dass meng Skier geif roffallen, dass die Angst, die ich hat davon. Okay. An mir awer eng mega cool Erfahrung an die Leit, die et kënne maachen, maachen eng Kéier. Das ist mega cool. Also, äh,

Voilà, dann komme mer elo mol zum Neofact of today. Oh yeah!
Deen näischt mam Sport ze dinn huet. Ah, Schäisse.
Awer guer gar Den ass jo, den näischt. ass jo fir mech dës Woch, ne? Deen ass fir dech. Also, ech ginn, soen dir en. An ech muss en erëmfannen. Dat ass eppes ganz Banales. Also, Jo, dat dat war war. random. Eppes Okay. random, wou ech mer gesot hunn, hei, weess du et, weess du et net. Kanns du mir plus minus, also dat ass elo net, ech soe dat elo net, dat muss de alleguer nennen, mee kanns du mir zum Beispill, soe mer sou, siwen Personalitéiten nennen aus Celebrities, déi vum British Royal Family geknightet goufen? Geknightet?
Jo.
Ass relativ. Also ich mein, puer kennst du sicher. Mir so, Lewis, gehen da mega viel, okay, mir so, Lewis Hamilton. Ja, aber da zum Beispiel.
Guck mal da, fünf, sieben Stück. Äh, Ian Kelly oder Ian McKelly. Ja, genau. Äh, Dame Judy Dench. Mhm. Ähm, Das ist schon der Steck. Nee, vier, was? Den, den alten James Bond, den Sir.

Hei gouf nach ee, komm. Ee. Nee, ech ginn da nach, ech ginn okay. nach. Äh, Dame äh, Mag Maggie Simpson. Maggie Simpson.
Kuck ech enke. Ah, kann ich kucken. Dee muss och eng sinn. Maggie. Kann net sinn, ass hat keng ass. Maggie Simpson.
Ja.
Okay. Ah, den David Attenborough wahrscheinlich och.
Ja, hin hat ja. Ja. Mee Maggie Simpson mengen ech och. Okay.

Ween décidéiert dat? Ween?
Ja. Oder zum Beispiel, kinns du e Sir ginn? Dat ass meng Fro. Wahrscheinlech net.
Dach.
Ah ja?
Olive Bichel kéint Sir Olive Bichel sinn, mee du dierfs et offiziell ni benotzen, well s net, Brit äh, well s net British bass. Ja, mee wat ass dann de Sënn dovun? Bah, dass de awer dass den Déngs Éier Nee, kriss. ech maachen et nëmme, wann ech däerf soen.
Wann, ech géing et nëmme maachen, an der Konditioun, dass du mech all Kéiers mat Sir misst uschwätzen. Zum Beispill fro Awer och nëmmen du. zum Beispill de Bono vu U2, Hien ass een, mee hien däerf net benotzen, well hien hien ass net Irish. Irish ass. Genau, Okay.
zum Beispill.
Hien ass e Sir, mee hien dierf net benotzen, well en Irish ass. Genau. An Ah, dat heescht, u sech kéints de och ginn, am Fong. Okay. A weess de, wéi dat Also wéi gëss de se zum Beispill? Also wee wielt dat? Wee decidéiert dat? Ass de Entweder- King oder ass d'Queen, déi gesot huet, hei? Nee, nee, déi kréie wahrscheinlech e Committee an déi ginn dann einfach virgeschloen an si soen da jo oder nee. Ja, esou ass d'Reegel, ass einfach, du hues e Public Nomination am Fong. Voilà. Dat heescht u sech, if- if je ka kommen, also dat ech wëll, datt den Olivier Bichel an der Shortlist kënnt, fir Sir Sir ze ginn. Okay. An da hues de en Honoris Committee, also dat ass indépendant vu jiddwerengem, déi dann e Shuttle mécht. Also déi seet dann, ok, mir mengen déi Leit hunn et verdéngt. Well meeschtens ass et jo Leit, déi sportlech gutt waren, déi Musek gutt waren, déi eppes am Liewen achieved hunn, weess de, déi dann ge-shortlisted ginn. Esou wéi ech quoi. Voilà. An dann ass de Prime Minister, deen dann déi final listing dann approved. Ah ok, dat heescht An de dann ass et Premier, beim an da Monarch an gëtt da et geet et, bei, an dann hie gëtt et dann.
Dat ass dann da eben, gëtt et elo bei den Charles an da kann beim den Charles, genau. décidéieren. Ja bon, ok. dat ass eben dann esou wéi et gemaach gëtt.

Ja, gesäits du. Ech sinn do fir dech ze erënneren iwwer d'Histoire iwwer vun de verschiddene Länner. Méi cool ze wëssen. Okay. Nee.
Okay, komm mer vläicht lo zum äh, leschten Deel. Leschten an Deel. zwar, mir gi ganz kurz drop Ja. an. Äh, das ist nämlich Olympia am Moment am Gang. Ja, aber okay, wann, äh, das ist Summer Olympics, mehr Winter Olympics. Wow, du bist so schnell, genau. dass du weißt, dass Moment keine Summer Olympiad ist, mehr Winter Olympiad. Ja, genau. Misilo, Milano Cortina. Genau, Milano Cortina.
Ähm, top Location. Mhm.
Äh, so dat och ganz onbiased. Äh,
nee, Ja, genau. äh, super.
An ähm, gu kucks du iwwerhaupt immer Ech bëssi, of? ganz kuerz. Also wéi gesot, ech kucke méi sou e puer Video vun Achievements sou weider, mee lo net ak proaktiv. Hues de äh, d'Opening Ceremony gekuckt? Nee, déi hunn ech net gekuckt.
Okay, déi wor haaptsächlech am San Siro, San Siro, genau. awer och eben op deenen äh, véier anere Positiounen, also Bormio, Cortina, dann och op op anere Platzen okay. se eben hier Sänger hunn. Äh, den Opening de, de großen Dingen wo eben Israel komplett ausgebucht an für allem auch den JD Vance komplett ausgebucht ah, okay, war du Revo do en huet natierlech mam Fändel so gewéngt an ass sou krass ausgebucht ginn, datt souguer, ähm, d'Kommentatoren op der um Tele gesot hunn: Oh, ah, ja. Uh, dat ah, sinn net nëmmen Schiers.
Ah, ja. net ze soen, dat ah, komplett ja, okay. nëmme Boots man.
Also okay. he gouf krass krass krass wat natürlich auch verständlich ja, fir Situation mat Grün mhm. und äh, wo man schon drüber gang. Ah, dat wo ähm, okay.
Et huet mech gefreet huet mech gefreet, datt d'Italiener meng meng Kopatrioten do e bëssen enttäuscht hunn. Mee jo, du hues Recht. Also dass haut, dass jo vum 6 Februar bis den 22 Februar, dat ass dann elo Winter Olympics, an d'Closing Ceremony ass zu Verona, Verona Arena ass Closing Ceremony. Weess du wou Verona läit?
War mer net do?
Mir woren nach ni zu Verona.

Okay, da muss ich an de Bierger sinn. Nee, also, das ist nicht an de Bierger, nee, nee, aber no bei de Bierger. Ja, genau, also dat ass lo äh, waren puer Wochen ass do lo Winter Olympics. Am ganzen plus minus 2800 Athleten an, äh, an am ganze kann ze 116 Medaille gewonnen. Dat sinn wonnerschéin Statistiken, déi du mhm. hast do fir des. Genau. Ech wëll awer lo bëssi méi persoéinlech ginn. An ech ginn op zwee Geschichten an, okay. déi mëch touchéieren.
An zwar aus verschiddene Grënn. Mir schwätze vun zwou Fraen. Dat eent ass d'Lindsey Vonn ja, an dat aner ass Federica äh, Brignone, d'Italienerin. Okay.
D'Lindsey Vonn
ähm, kennt all Mënsch wahrscheinlich. Äh, oder déi meescht missen kennen. Superstar aus Amerika. aus den USA pardon mhm. ähm, ich weiß nicht ich meine Rekordgewinnerin von ja. Weltcups also, mhm. also wirklich ein richtig gut äh, eng Maschine also, ja. nee, nee, also kannst du mal, mal so wie das eng Maschine ja. An ähm, et, äh, eben äh, Federica Brignone, eng Italienerin och 35 Joer an Egen Appes. Okay.
Ähm, man aber kann der war eng rich gut ähm, äh, Offuererin och am Alpin Ski. Okay. Ähm,
Also kennen also hunn allen zwee hu se sech no no no Chutten an Verletzungen erëm zréck gekämpft. Mhm. Dat heescht ähm, Lindsey Vonn natierlech äh, wor raus ass Mhm. rëm erak also hat retired ass Mhm. rëm zréck komm. An et war lo dëst Joer eben am an och an de Weltcup an an der normaler Saison ass et gefuer am But fir ebe bei Olympia och rëm Dabei Gold ze ze sinn. huelen ne Mhm. fir dobäi ze sinn. Sou.

An du heieren ech een Dach drop ah nee das einfach du bei das einfach du bei wursch mir so och ich hatte auch mein Kreizband gerass wie müsst du ja, dat an enger Woche zurück zu kommen Ech hulo och mat Leiit geschwaart, déi bësse ops dovun erkennen, déi soen et kann eventuell sinn, dass dat geet. Mee et ass schon scho. An ech mengen do muss de dann och Sa also do huels de vläicht och Saache fir datt keng Peng soll Voilà. fillen a An sou elo, weider. an elo kënnt deen Deel deen mech e bëssi skeptesch mécht, Anscheinend gëtt eng Dokumentatioun vun him grad gefilmt. Oh okay.
Voilà.
Esou Netflix style documentation, esou dee Stil. Ech weess net op et Netflix ass, mee op alle Fall gëtt eppes gedréint, géing mech net wonnere wann et Nexflix wär. A géif et net an en amerikaneschen Drama rapassen, wann hatt do esou, et kënnt erëm, erëm operstan, weess de, aus Retirement zréck, fiert, gewënnt jo, an da kënnt elo eng zerschmetternd Diagnos, Kräizbännergerass, a géint all Widerstänn kritt et sech awer gerappt a kritt Gold bei Olympia. Well am Fong gouf jo ni confirméiert, medizinesch, dass am Fong Kräizbänner gerass wären. Ech hu gemengt, ier hatt bei Olympia ugetriede wär, et wär gefall, et hätt sech eventuell wéi gedoen, mee déi Geschicht mat de Ligaments croisés, ja, also mam Kräizband, wär erfonnt.
Ech hätt am léifsten, an dat huet och en däitsche Philosoph gesot, mm. hie wéilt d'IRM-Biller vu sengem Knéi gesinn, ob hatt wierklech Kräizbänner gerass huet oder net. Well ech géing et hinnen zoutrauen, datt se dat fir aus Dramaturgiegrënn ginn, fir esou eng Mise en scène ze maachen an datt et da gewënnt bei Olympia. Ech wëll em näischt ënnerstellen, mee ech ënnerstellen em et trotzdem. An äh, dann op der anerer Säit natierlech äh, ass et gefuer an lo bei Olympia ugetrueden. Mhm. Das gefall. Das ist alle No gefallen. 13 Sekunden ass gefall. Et huet sech verhakt mat sengem Mhm, Stab an engem, dat war- an engem Tor, wie nennt das, an engem Ja, Gate. An darüber ass et dann äh, aus dem Dat Gleichgewicht net komm schön an ass gefall. Äh, also lo hunn ech schon e puer Si- puer Sachen ënnerstallt. Ech wëll awer och op dëser Plaz soen, ech hoffen, dass du schnell rem gut geht ich will natürlich keen hun de fällt an sech fir schwé det spee gebrach schwenkt muss eng tut das schon operiert gi mit enke operiert gin hun schlo haut gel war ich allen also wie gesagt ich net geguckt wat dat ja am muss wissen dat die leid die so schnell rof fuhren bald so schnell wie mir äh,
war nëmmen ne also an dat ech net gesinn an gouf mam Helikopter Joer dann direkt fort ja, an, ja. Ähm, wat och komisch ass well bal nie gëtt ir dem am Helikopter weg transportiert ja, do schwngen ich mein, hat, hat, An dofir soen ech, meng Kaz Benna ka gutt sinn, also dat huet gehollef mental, weess dass hat dat hat an weess an si wëssen dat sinn Eeltesportler dofir, also gewann a verlder ass mir ass egal, hat ech scho wéi gedo weess de dat sech wann net a verlder ass oder net ass keng Excuse als de dann wann s de dann awer deng Bee brëchs lo lo bass am Spidol a lo ass seng Carrière fäerdeg lo ass lo kanns du wat s de wëlls hat werden ni zréckkommen also bon ech soen net never mee. Also wäert schwéier sinn, ne? Also, mee jo, dat ass da bëssi, jo, dat war eng traureg Dat Déngs. war krass. An dann op der anerer Säit hues du eben äh, d'Federica Brignone, Okay. wat äh, d'lescht Joer, also e Joer praktesch vrum Olympia, also doch gefall, Mhm. an huet ähm, äh, multiple Fraktur, Mhm. och aus engem Tibia, also aus engem Been, quoi. also Mhm. wirklich, vi- also alles futti och ligament croisé och Damn. freck an het schlo e Joer lang zréckgekämpft wirklich mat äh, Kiné also no Operation Mhm. natürlich mé mat Kiné krass krass zréckgekämpft an huet äh, wirklich Problemer gehabt och des Saison tut immer em Péng wann et fiert klappt och net och lo bei Olympia an den nächsten zwee Coursen die gemacht huet tut ee missen opginn well et einfach ze vill wor. Oh, okay.
An lo ass et awer am Super-G gefuer an huet Gold geholl fir Das- Italien. An dat Respekt. ass wierklech eng Arc, déi Mee das déi ech ganz- wierklech krass würdegen, weess de. Ja, nee, Du- natürlich, Du das- bass Italiener, Du bist bei dir dem, ja. du hues Olympesch Spiller bei dir doheem an du Nee, bréngs nee. et fäerdeg no no no wierklech krasse Blessuren, dat wor wierklech hefteg Blessuren, ass et zréckkomm an huet elo gepackt fir Italien do Gold ze huelen. Nee, dat ass alles Respekt. Wéi Dat gesot, ass wierklech, also nee, muss ich soen, dat sinn Sport schreift heiansdo gäil Geschichten, awer Ah, muss ich soen, dat sinn all An, Spëtzen Athleten, äh, also dofir soen ech, also dat ass verréckt. Also, a wéi gesot, ech kucken net esou vill, mee bon, wat ass eng vun de Sportaarten, déi s de awer

Norwegen am Moment vir Italien zweet Plaz méi dat dat kann alles an Rolle an den nächsten Norwegen ass awer ech menggen déi sinn op Welt Norwegen ass mengg ech all time all time si méint ja si si wierklech rich gutt mä jo a wéra dat leeft jo nach e bësschen a gesi mer wéi jo genau wéi ech dat och wat méi voilà just zwou Geschichten déi ech der do wollt bréngen déi frustréierend Ende fir déi eng an Amerika USA sorry deet mer deet mer deet mer bäileed fir dat Land. an äh, op der anderen Seite Italien natürlich der Moment wirklich gut gut gut dabei sind schaffen dass se nach paar Medaille weiter gewannen nach mé gewannen op Loéischte ginn gëtt schwéier fir sie das trotzdem eng kleng Nationun wann net geht dem um Wanterspieler ja, auch zu anderen mé moment sie zweeten schaffen ah, dass sie so, dass du, dass du

No Episod 11 lo, Ja, ne? genau, Das Episod lo, okay, 11.
das Leben, lo rappen mer erëm un. An jo, op dat Yes, an Alter. Nike op däi Gebuertsdag. Yes, allez, Allez.
lo gëtt gefeiert. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.